Essalawmaleýkum millet. Haa, ýaňyjak turdum. Bu gün size täze vlog gelýä. Seattle Sounders bilen PSŽ-nyň oýnuna gidip barýan, futbol görmäne. Stadionda Seattle Sounders kim? Meň Seattle şäherimiň futbol komandasy. Naharymy taýynladym. Şu wagt anakomjagaz iýýän, krewetkaly. Mmm. Gaty ajy edipdirin. Iýemde üsgürtýä. Türkmen baýdagymyzy aldym ýanymda. Gygyryp göreli türkmen baýdagymyzy görkezip göreli belkim wideo düşer dadydyr. Portugaliýa tişörtüm hem geýdim. Adamlardan hem näme diýip sorajak. Dünýädäki iň gowy oýunçy kim? Şeýdibem. Ronaldaň adyny aýtdyrýas. Ýola çykýas häzir ýoldada görkezerin ony muny. Häzir nahara dowam. Düýn koroçe futbola gelýän näme boldy ýigrimi ikisine gelipdirin akazywatsa ýigrimi ikisi däl eken ýigrimi üçine eken men girip bilmedim düýn futbola barýan bu gün futbol ýok konsert bar diýdi nämäň konserti diýýän futbol bar azdyr psžnyňky diýsem ýok diýdi ertir diýdi aý bu gün işden jogap aldymda geldim garaz gepiň gysgasy Ýetişjek bolýan trafigi göräýiň-de, gater we probka, ýöränok maşynlar. Şu wagtam sagat, göni şu wagt, şu wagtjyk on iki boldy, ine hatda görkezen on ikiden bir minut geçdi, şu wagt eger görünýän bolsa, ine, on ikiden bir minut geçdi. Garaz diýjek bolýan näme boldy? Näme indi şu tin stadiona gyramda indi sag tarapymda. Three, two, one, go! Woo! diýip gygyryp, polny başlatdyrdylar oýny we men indi tem oýnuň içine giribilemok. Žalka. Parking tapyp bolanok. Ýok. Muňa serediň görkezeýinok. Ýöränok, gymyldanok. Iki sagat bäri otyn ýana köçäde goýup gidip bolanok. Arkamdaky trafigi görkezeýin. Aý indi bara näme etmeli bilemok. Özümçe begenip Ronaldonyň tişörtini gelip geýip zat eden bolup näme etjek boldum. Interwýu aljak boldum gelen gidene. Dünýädäki iň gowy oýunçy kim zat. Oýna ýetişemogam, ýöne oýnuň ýarysyna barjak bolýan öýtýän bu gidişde. Hany, täzelik bolsa habar berjäs Reske. Maşyn park etsem, parkowka barsam Resk ylgap bararys. Oýunlar nämesine bular ýalak bu düşünemok ýa gruppowoý etap häliýeň başlangyjy amerikanlar futbol diýen zada düşünenok birden bulara nirden höwes geldi meň kelläm alanok tym bolýa siýetlda kim futbola düşünýä eý Amerikanlar şu güne çenli futbol diýen zady bilenokdy, futbola-da bärde adamlar. Gol girdi öýtýän. Ştraf bolupdyr. Sudýaň sesi. Karoçe, sestow geldi. Gara diýjek bolýam. Şu güne çenli wapşe futbol diýip dü bilenokdylar, bärde futbola. Amerikanski futbol bar, elinde ragbi ýaly şoň ýaly zatlara topun alýar, kiçijik şoňa futbol diýýärler. Soccer diýmelimiş bärde näme üçin futbol şoň ýaly bolýar. Futbolyň nämedigini bilmeýän adamlar gelýärdi bu gün futbola gitjek bolýar hiç iş bolanok ýokarda wertolýotlar gezip olimpiýa ullakandan trafik propkalar zatlar Niye, haçan höwes geldi silere men düşünemok. Şu amerikanlara da düşüner ýalda puly nira sowjagyny bilenok. Bir ýere sowsam bolýar diýen ýaly şu gideýin näme şu taýda görüneýin diýesi gelýär. Soňunda parking tapdym adamlar. Ýigrimi minutlyk daşlykda tapdym, ýigrimi iki minut ylgap barýan şu wagt. Oýnuň ýarsyna diýdim-ä, görmeýän men, boldy ýarsy ýok. Ikinji ýarsyny gören, şoda-da seredemok şu wagt, näçe boldy, zat boldy. Prosta ylgap barýan. Anasyny satyn, ýogsam bar, iki sagat öňünden çykdym-ow, bilip otyryn şuňa bir zadyň boljakdygyny. Şoňa garamazdan ýetişibilmedim-ow.

Gygyrşan gör, ana o diýip bir zatlar bolýar, oňa birinji gezek ýok, daýy bar, birinji gezek. Ömründe bular ýa zady hiç görýän, towun ýan çyndan hem. O stadion eserden ýa. Eýmiş stadion ýandan geçip gitýärdim, hiç il bolamokdym ýöne. Bärden görsem içinde adam dolanda ýommaý. Polna nastroýeniýam gatdy. Girjek boldum. Sumka bilen gelip bolanok diýdi. Bolýa sumkany düşendim malkemelde. Kamera alyp bol, ýanyňa alyp bolanok diýýä. Woý. Içerde de düşürüp otyrlar ha. Yaman gaharym getirdi o. Nastroyeniyam düşüp gitti. Sumkan alma, kameran alma. Neyme alma? Telefonumda da bak kamera istesem alacak olsam. Neyli biderek kurunlar ettiler ha. Şimdi şunu yedi yızma gaytmalı bol otur nedir? 22 minut geldim ama ben o. Gatı köp bilerler muha seret. Stadiona berdi. Onuň daşynda şuň ýaljak näme çadyr goýup durlar. Goýup gidibem. Ine biznes. Bilýäň-de şoň ýaly zadyň näme etmeli jeýini. Salyp bilmejeklerini bilýän üçin şu açyk goýan biznes. Ine men indiki gezegim üçin öwrendim. Rugsat alyp bolýarmy şu şada açyk goýmaly futbol oýunlary bolýan bolsa. Bir döwür altyn üçin ýer gazyp başladylar-a altyn nämesi başlady Kaliforniýada. Hemme kim pil satdy. Şoň ýaly-da. Özüm oyuna geldim. Portugaliya işigim bilen, Türkmen baydagym bilen. Yine. Pasajyň oyunu görýäsiz nesip bolsa, ýöne stadiona görkezjek. Ýetişmedim. Adam sany gaty kän o. Özüm reaksiýa alasym gelýär birinji gezek şuňa oyunu görenim üçin. Tak.
Portugal! Portugal of course. Ronaldo. Sí. Ruben Dias. Ah, no, but no Bernardo uh, Bernardo Torres. Bernardo Silva. Sorry, my bad. No Bernardo Silva or anything like that. Only Ronaldo.

İnşallah ulu tiktoker bolup bilsek nesip bolsa şular ýaly şaýa gelip meniň tiktokerleriň arasynda reportaj berip bilen şeýle gürrüň berer ýaly bolar. Nesip bolsa. Maňlaýym işlese, şöý nämä girýän ýerleri bolýara. Razdiwalka girýän ýerlerinde şu oýunçylar tap bolsa Dembele diýdi, Hakimi, Kvarashvili görüp bolsa ha. Ya da avtobusyny tutup bilsem netip bolsa maňlaýym işlese, hany göreli. Tutup bilsem ha bet bolar.

Peýdasy ýok indi. Seattle çykdy. Öz şäherim bolsa-da, PSŽ-ni gor nemetýän, e, fanaty şoň üçin ýöredi. Näçe aglasa da peýdasy ýok, gruppadan çykdyk Siýetl. Salam aleýkum adamlar. Serediň karoç Italiýadan dünýä şampion ligasyna bara World Cup-a gelýärler, gelipdirler. Italiýadan şuwagt meni interwýu etdiler. Özüniň a-akkaundyna-da goýjak diýýärler iki sany italýanslar.